Den Invité vun der Redaktioun. An et ass haut de Moien beim Fränz Aulner de Gilles Baum. Gudde Moien, Här Baum.
Schöne gudde Moien, Här Aulner.
An zwou Wochen erfält d'Indextranche, déi am Abrëll d'lescht Joer verréckelt gi war. Dee Moment fält och de sozial gestaffelte Steierkredit Energie, de Crédit d'impôt énergie, ewech. Op der leschter Tripartite vum drëtte Mäerz gouf awer jo dann, Eng Deelsupassung vum Steierbarème fir d'nächst Joer an nei Steierkreditter fir dëst Joer decidéiert. Här Baum, fir unzefänken, mengt Dir, d'Chamber kritt d'Mesurë vun der Tripartite nach mat Zäit gestëmmt, op jidde Fall esou, datt d'Leit, déi elo dee Steierkredit Energie kréien, op d'mannst déi nei Steierkreditter kréien? Mä loosse mer soen, mir fänken dës Woch mat den Aarbechten un, mir hunn den éischte Projet, deen um Dësch läit, ob mer et wierklech elo packen, de Steierkredit nahtlos afléissen ze loossen an deen, deen ofleeft, dat denken ech éischter net. Dat schéngt mer schwiereg ze ginn, well mer elo nach keen Text hunn. An dee misst jo dann den éischten Abrëll scho prett sinn a gestëmmt ginn. Mee Dir wësst, datt dee Steierkredit conjoncture, dee da gräift, datt dee réckwierkend ass op den éischte Januar. Dat heescht, d'Leit wäerten dann, wann de Projet bis gestëmmt ass, e puer Méint beieneen ausbezuelt kréien an dann de Rescht Mount pro Mount bis den 31. Dezember. Also se riskéieren ee Mount mussen eens ze ginn ouni Steierkredit? Voilà, esou gesäit et aus.
D'Steierkreditter, déi op der éischter Tripartite Enn Mäerz d'lescht Joer decidéiert gi war, fir d'Indextranche ze kompenséieren, déi verréckelt gouf, déi ware jo sozial gestaffelt. Déi nei Steierkreditter, déi sinn net gestaffelt. Am Géigendeel, wat ee méi verdéngt, wat ee méi kritt, quitte datt wat ee méi verdéngt huet, ee jo och méi u Steiere bezuelt huet, wann d'Barèmen net ugepasst ginn. Mee, Här Baum, et war jo Är Parteikolleegin, d'DP-Finanzministesch Yuriko Backes, déi virun der Tripartite sech fir geziilte Steiermesurë fir eben déi méi Schwaach Stéit ausgeschwat hat. Jo, mir hunn, wéi gesot, dee, dee Crédit d'impôt conjoncture hei, deen dat iwwerhëlt, wat d'Upassung vun der Steiertabell un d'Inflatioun ass. Mee et sinn an deem Accord nach eng ganz Rei aner Mesuren dran, hunn nach eng Rei Mesuren, déi lafen. Ech denken do besonnesch un, un d'Deckelung vun den Energiepräisser, wat wierklech am Portemonnaie vun de Stéit ganz, ganz vill ausmécht. Déi Mesurë gi weidergefouert, net nëmmen dëst Joer, mee déi gi weidergefouert esouguer bis an d'nächst Joer eran. Dann hu mer zum Beispill, D'Prime énergie fir, fir d'Leit, déi d'AVC kréien, d'Allocation de vie chère. Mir hunn de, de Crédit d'impôt, deen elo besteet, dee gëtt weidergefouert fir d'Leit, déi de REVIS hunn, respektiv de Revenu pour personnes gravement handicapées. Dat heescht, et si weider geziilt Mesuren dran, fir Leit mat méi klenge Portemonnaien, mat Leit, déi et méi schwéier hu fir iwwert d'Ronnen ze kommen. Also mir hunn hei e Mix fonnt, an dat war mir a menger Fraktioun immens wichteg, tëschent engersäits Upassung vun der Steiertabell un d'Inflatioun an awer op där anerer Säit och geziilte Mesuren, geziilt Mesuren, dozou zielen ech och zum Beispill d'Erhéijung vum Plafong, wat ee kann ofsetze bei de Scholdzënsen. Ech kommen nach eng Kéier op déi aner Mesuren zréck, effektiv, déi virgesi si fir déi ënnescht Verdénger. Mee et war, wéi gesot, d'DP, déi wollt jo keng, d'Yuriko Backes huet et esouguer irresponsabel genannt, elo d'Steierbarèmen un d'Inflatioun unzepassen. Elo seet si, Jo, wa een der sechs oder siwen Indextranchen adaptéiert hätt. Mee trotzdeem, elo si mer op de Wee gaang, elo si, elo ass d'Regierung mat de Sozialpartner op de Wee gaang, fir déi Upassungen awer ze maachen. Mee den LSAP-Deputéierten Dan Kersch hat an der Steierdebatt déi lescht Méint nach, als éischt am September, gesot, d'DP wier nieft der Plack, andeems se eng Steierreform géing blockéieren. Dunn am Februar sot hien, kuerz virun der Tripartite, hie wier zouversiichtlech. Hie kréich d'DP nach iwwerzeegt, fir déi kleng a mëttel Revenuen ze entlaaschten. D'Yuriko Backes sot, Mir wëlle cibléiert Mesurë maachen. Elo kënnt, elo koum dat, wat d'LSAP wollt. Hutt Dir Iech do awer net dreiwe gelooss? Mir hunn eis hei absolut net dreiwe gelooss. Ech mengen, den Här Kersch ass bekannt, fir, fir markant Aussoen ze maachen. Mir si bekannt dofir, fir eng virsiichteg Finanzpolitik ze maachen. Ech mengen, de Lëtzebuerger, wann et ëm säi Portemonnaie geet, dann ass de Lëtzebuerger ganz virsiichteg an de Lëtzebuerger erwaart sech och eng virsiichteg Finanzpolitik, keng oniwwerluechte Schëss aus der Hëft. A mir loossen eis och net vun Aussoe vun deem engen oder aneren aus der Rou bréngen. D'Madamm Backes huet gesot beim Dépôt vum Budget, mir misste kucken, wéi, éischtens emol, wéi d'Ofschloss vun de Konte wären op den 30 Abrëll. Do hu mer elo am Dezember gesinn, dass mer effektiv e bësse méi Suen erakritt hu bei der Lounsteier, wat eis natierlech dann och elo d'Méiglechkeet gëtt, fir fir eppes ze maachen. Mee wat wichteg ass an der Finanzpolitik, dat ass, dass een e klore Bléck huet, dass ee sech net dreiwe léisst. A wéi gesot, mir hunn jo och Previsiounen vun den internationalen Agencen a vum Statec, déi eis soen, hei 2024, 2023 a 2024 wäert der e Wuesstum hunn. Dat huet eis. deen néidege Raum, déi néideg Loft ginn, fir kënne Suen an de Grapp ze huelen. An dowéinst maache mer elo mat enger, ronn mat enger hallwer Milliard déi Mesuren, déi dëst Joer esouwuel de Leit wéi och de Betriber zegutt kommen, fir d'Kafkraaft vun de Leit ze stäerken a fir d'Aarbechtsplazen ze stäerken an ze halen. Mee d'DP wollt, wéi gesot, eng cibléiert Approche. Bon, elo hunn d'Gewerkschaften, net just d'LSAP, och d'Gewerkschaften an d'CSV déi generell Upassung gefrot. Huet dat elo dann d'DP net éischter arrangéiert ze soen, ok, mir loossen eis Positioun falen, déi mer haten, well am Endeffekt elo kréien d'Leit eppes virun de Wahlen an et ka kee meckeren, et wär d'DP, déi déi wollt maachen? Mä loosse mer soen, dat wat ëmmer gefuerdert ginn ass vun der Opposition an och vun de Gewerkschaften, dat war eng total Upassung un d'Steiertabell. Do géife mer mat, wann ech elo déi vum éischten Abrëll mat arechnen, hätte mer aacht Indextranchen, do wäre mer bei enger Milliard. déi mer hätte missen dann ausbezuelen, dat ass einfach net dra gewiescht. A wéi gesot, ech si frou, dass dee dee Virschlag, deen och vun der DP-Fraktioun gemaach ginn ass, fir hybrid Léisungen ze fannen, dat heescht eng Deelupassung vun der Steiertabell an deels awer och Mesuren, déi cibléiert sinn, dass dat déi sinn, déi an de Pak agefloss sinn an dass mer alleguerten déi Mesuren, déi de Leit direkt hëllefen am Portemonnaie, dass mer déi nach ëm e Joer weiderféiere bis den 31. Dezember 2024. Ech mengen, dass do d'Handschrëft vun der DP ganz kloer drop steet. Et ass wichteg, dass mer nach weider driwwer schwätzen. Et ass nach net ganz preziséiert ginn ëmmer, mä effektiv, d'Steierbarème ginn elo an Héicht vun zwou Komma fënnef Indextranchen d'nächst Joer ugepasst. Eigentlech, Dir hutt et erwänt, sinn awer scho méi Indextranchë komm, déi net, wou d'Barèmen net ugepasst gi sinn. Also sinn d'Leit net ganz entlaascht ginn, wéi se sech et vläicht selwer virstellen. Wann Dir elo sot, mir kënnen déi net ganz upassen, wéi Der gesot hutt, well et ze deier ass, da froen ech, firwat spuert de Stat dann net Op der anerer Säit aplaz sech sou emol en Deel vum Gebai vun Arcelor-Mittal ze kafen oder Militärsatellit. Mä leschtert, do hu mer och einfach als Stat Verflichtungen. Ech mengen déi Militärsatellitsgeschicht, déi ass jo och hinlänglich bekannt. Mir hunn iwwer iwwer d'NATO, wou mer dra sinn, hu mer einfach Verflichtungen. Mer hunn och Verflichtungen par rapport, meng ech, zu zu Arcelor-Mittal. Mee wa mer elo soen 2024 huele mer déi zwou Komma fënnef Indextranchen, dat wëll jo net soen, dass mer 2025 näischt méi maachen oder 2026. Dat Eenzegt, wat sech ännert, Dir wësst dat, et si Wahlen am Oktober. Mir wëssen net, wien den éischte Januar an der Regierung ass an och den éischte Januar 2025. A vläicht kënnt eng Kéier, an ech sinn awer do gudder Hoffnung, well mer déi Previsiounen, déi mer hunn, awer fir d'Joren 24, 25, vläicht komme mer eng Kéier op de Punkt, wou mer soen, Okay, Lo ass de Moment do, lo kënnen mer eis et erlaben a lo maache mer an de Steieren eppes Grousses, e grouse Worf. An dofir mengen ech, dass dat Éischt, wat mer elo maache mat deenen zwou Komma fënnef Indextranchen, dass dat doten awer e gudde Schratt an déi richteg Richtung ass, fir d'Leit z'entlaaschten. Gilles Baum, Eng grondleeënd Steierreform, dat hat Dir awer och schonn 2018 virgehat als Koalitioun. A lo wëllt Der am Wahlkampf nach eng Kéier verspriechen, dass dann DP, déi giff dat elo maachen. Mee da weess een eben net, wa rëm Kris ass, da seet d'Yuriko Backes, an enger Kris mécht ee keng Reform, mee sot Dir dach dës Kéier maa mer et och wa Kris ass. Mä, Här Aulner, Dir wësst et, d'Leit dobausse wëssen et och, déi Krisen an deene mer waren, de Covid, deen huet eleng 3,5 Milliarde kascht, eng Milliard Chômage partiel. An et war nëmme gutt, datt mer déi Suen an de Grapp geholl hunn, fir de Chômage partiel auszebezuelen, datt d'Leit hir Aarbechtsplazen net verluer hunn. Tripartite I, 1,1 Milliard, Tripartite ii, 0,9 Milliarden, Tripartite ii, hm, dat, wat mer, vun deem mir elo schwätzen, eng hallef Milliard a 0,8 Milliarde fir d'nächst Joer, dat sinn nobäi, dat sinn nobäi siwe Milliarden, déi mer an deene Joren an de Grapp geholl hunn. Ech héieren dann haaptsächlech vun enger Oppositiounspartei, dass mer dat Versprieche vun enger grousser Steierreform net agehalen hätten. Ech soen Iech, déi siwe Milliarden, déi mer an de Grapp geholl hunn an déi mer an de Grapp huelen, nach am Moment, well mir bezuele jo nach dëst Joer aus, mir bezuelen dat nächst Joer aus. Ech mengen, dass déi Suen richteg investéiert gi sinn a mir kréien, mir kréie jo Recht, well de Chômage ass déif bliwwen, mir hu Wuesstem am Géigesaz zu anere Länner an eis Inflatioun, déi dréit e bëssen iwwer 4 Prozent, dat ass déi déifste Inflatioun an der EU. Ech menge schonn, dass déi Mesuren, déi an deenen Tripartite geholl gi sinn, déi richtig waren, och wa mer eis jo, well mer déi Sue gebraucht hunn, fir d'Krisen ze bewältigen, eng grouss Steierreform net konnte leeschten. Här Babb, ass da lo alles an der Rei no dëser Tripartite? Jiddereen ass happy. Brauche mer iwwerhaapt nach Wahlkämpf lo? Mä jo, natierlech brauche mer, natierlech brauche mer e Wahlkampf, woubäi ech dat Wuert Kampf guer net gär hunn. Ech hu léiwer eng eng Ausenanersetzung op Ideeën. Ech mengen, mir hunn elo eng Dräierkoalitioun, mee do mierkt een, dass besonnesch an de Steierfroen, awer och an anere Froen, wat d'Santé ugeet zum Beispill, wat de Logement ugeet, dass mer do awer aner Ideeën hunn tëschent deene Gréngen, der LSAP an der DP. An ech mengen, dass et wichteg ass, och mat deenen anere Parteien, déi am Parlament vertruede sinn oder vläicht wäerte vertruede sinn, et komme jo nach nei Parteien hei an dee Wahlkampf mat derbäi, dass et wichteg ass, dass een do seng Ideeën op den Dësch leet, fir ze kucken, a wat fir eng Richtung dass een, wann de Wieler bis entscheet huet, wëll fueren an de Joren no 2023. Här Baum, d'LSAP-Deputéiert a Co-Presidentin Francine Closener sot Enn Februar um 100,7, si kéint sech eng nei Oplo vu Blo-Rout-Gréng virstellen. Wat seet den DP-Fraktiounschef? Dee seet dat net, oder wann ech dat elo erausliesen, wat Der grad gesot hutt? Den DP-Fraktiounschef, dee woart of. Wat, wat de Wieler seet a wann eng Majoritéit sech fënnt, dann ass dat natierlech eng, eng, eng Neioplag vun dëser Koalitioun ass natierlech, ass natierlech eng Optioun. Et muss een awer wëssen, datt och nach aner Parteien an, an d'Wahle ginn an ech géif engem, engem Wahlresultat mat esou enger Ausso net virgräifen. Den Interview ass leider elo eriwwer vun der Zäit, soss hätt een déi eenzel Punkte elo nach kënnen diskutéieren, wou dann effektiv DP, LSAP, csv, déi gréng sech eens ginn oder net eens ginn an ech hoffen, datt mer dat dann déi nächst Woch nach op rtl hikréien. Merci Här Baum fir Är Besuch am Studio.
Ëmmer erëm gären. Merci villmools.